Rĩu guka ka matimũ-rĩ, hena thimo ĩno yugaga atĩrĩrĩ, atĩ mwĩnyamaria ndarĩ ikwa nyũmũ. Thimo ĩno-rĩ, ĩkoragwo ĩkiuga atĩa? Na ikwa nĩ ndũ? Ikwa nocio mĩanga kana nĩ irĩkũ? Ĩ hau mumo, hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũria kĩndũ gĩa kũrĩo, nĩ ũkoragwo na nguthi mũno. Tiga rĩmwe nĩ ndarĩte gĩkwa na ngĩigua gĩgĩcama ta ndũma. Njuge gĩkwa-rĩ, nĩ irio cia ũndũire wa Mũgĩkũyũ. Na gĩkwa nĩ irio irĩ hinya mũingĩ mũno. Andũ arĩa mamenyerete kũrĩa ikwa nĩ matũraga ona mĩaka mĩingĩ mũno na magakorwo matarĩ na mĩrimũ. Rĩu nakĩo gĩkwa gĩtiagethagwo gĩtarĩ gĩkũrũ. Nĩkĩo haha thimũ ĩno ĩratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ mwĩnyamaria ndarĩ ikwa nyũmũ. Nĩ tondũ mũndũ ũrenyamaria egũcigetha nginya itarĩ irakinyanĩra. Irio icio cia kũgetha irĩ o njĩthĩ rĩ, itikĩrĩ cama na ndũngĩigua irĩ irio njega. Ndimũ ĩno ĩgagĩtũruta atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mũtũrĩre no nginyagia ũkorwo wĩ mũndũ wĩna wetereri na mũndũ wĩna gĩkindĩrio, ũgeterera maũndũ marĩkĩrĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Hena thimũ ĩno nayo yugaga atĩrĩrĩ, atĩ mwĩikaria ndarĩ haro. Ĩno nayo ĩkoragwo ĩkiuga atĩa? Ona niĩ ĩyo no ngerie. angĩgĩkorwo nĩ wĩikarĩtie na wĩ wika rĩ, mũngĩkĩrũa nao kana mũngĩcogothana nao? Ngwĩciria thimo ĩyo ĩroiga atĩrĩrĩ, wĩ wika rĩ, ndũrĩ na mũndũ wa gũgũcogotha. Thimo ĩno ya mwĩikaria ndarĩ haro rĩ, ĩratwĩra atĩrĩrĩ kana ĩratũruta atĩrĩrĩ. Ũngĩkorwo wĩ mũndũ mũhoreri, na mũndũ ũrahota kwĩikaria, na mũndũ ũtagĩcangacanga agĩthiĩ na gũkũ na na gũkũ, hena ũritũ mũno akorwo nĩ ũgũkorwo na haro o yothe. Nĩ tondũ andũ arĩa morũraga mũno, na andũ arĩa mathiaga magĩcangacangaga. na gwĩtukania na maũndũ ma andũ angĩ, andũ acio nĩo makoragwo na haro mũno. Tondũ nĩ marutire ũhoro haha, maũtwara harĩa, kũihũria bũrũri wothe. Kwoguo mũndũ mũhoreri na mũndũ ũreikaria, nĩ hinya mũno akorwo nĩ iharo. Gũka nayo thimũ ĩno ĩrauga atĩ mwĩtari ndarĩ ũthũ rĩ, thimũ ĩno nayo ĩkoragwo ĩkiuga atĩa? Onawe hau nyarari nĩ ũra nĩ ũratũkenia tondũ rĩu rĩ, mũndũ nĩ gwĩtara etaraga kana nĩ gũtarwo ataragwo. No ũhote gwĩtara kweri? Niĩ ndoria ka matimũ tiwe. Thimo ĩno ĩratwĩra atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩwe ũikarire thĩ na weyĩka kamũcamanio na watua matua ma gwĩka maũndũ marĩa ũrenda gwĩka. Maũndũ macio mangĩthiĩ ona mahanĩke ũru, ndũngĩhota gũthiĩ kũrehera andũ arĩa angĩ rũmena nĩ ũndũ wa maũndũ macio mathire ũru, tondũ we nowe ũmabangire na nowe ũcokire wameka na maga gũgĩthiĩ ũrĩa ũkwendaga. Rĩu Kamatimũ-rĩ, hena thimo ĩno nayo ndĩronire nayo ĩroiga atĩrĩrĩ, Mwĩrĩ ti icoya atĩ nĩ ũgũtembũka. Ĩno thimũ nayo rĩ, ĩroiga atĩa kana ĩratũruta atĩa? ĩyo ndaigua ta yaritũha onokorwo nĩ ndaigua kĩndũ ta icoya no nĩ njũĩ icoya nĩ ihuti rĩa irigũ eh? icoya nĩ ihuti rĩa irigũ Noria ũhoro wa icoya. Nĩ tondũ ona niĩ nĩ njũĩ icoya nĩ ihuti rĩa irigũ. Reke guka atwĩre ũrĩa thimo ĩno ĩroiga. E, thimo ĩno ya kuga atĩ mwĩrĩ ti icoya atĩ nĩ ũgũtembũka-rĩ, thimo ĩno mũno yahũthagĩrwo kwĩra mũndũ ũrĩa mũgiti kana kũrĩ andũ ogiti mũno. andũ mekwĩra andũ atĩ ona no mamahũre. Nake mũndũ erwo no ahũrwo arakara-rĩ, nĩwe ũgũcokia akoiga atĩrĩrĩ, ti mwĩrĩ ti coya atĩ nĩ ũgũtembũka. Kũoguo mũndũ ũcio-rĩ, agakĩmwĩra atĩrĩrĩ, ona ndiragwĩtigĩra tondũ mwĩrĩ-rĩ, ti coya atĩ wakĩhutia kana twarũa nĩ ũgũtembũka.